Sebata se mo le maphuthego. Uh, at this point, we are going to be collecting offerings
Re tla tsaya dikabelo. and we're going to be singing number 71 as we be doing that. Re tla bo re opela pina number 71 jaaka re tla re tsa dikabelo.

I like your singing. ke rata ka ha le opelang ka teng Considering the numbers that are present here today, uh, we're singing exceptionally well. ke gore ga ke lebele palopotlana ya lona le ka ha le opelang ka teng tota le opela ka go tswa pelo And I wish uh, we could sing as well ha re le in more numbers than we are today. Mme ke letsa jang gore le ha re re re tletse yaanong re tswelele re dire hela jalo. My name is Boitumelo Chombo Ina ja gagwe ke ene Boitumelo Chombo. and I am the pulpit manager for the day. E le mogolwane gape le ene yo re eteletseng pele kwano. Standing next to me, it's elder mogolane kitso monnatsie ehe yo ha ne yo nang le ene ke ene kitso monnatsie he is the translator for the day mme le ne o toloka uh, the one who offered us the first prayer was brother pako mokalake yo re hileng ya ntlha e le mokauleng wa rona eh pako mokalake Uh, immediately after this, we are going to be getting to the season of prayer, mme ga re tswa gano go tlabo go tsena season of prayer and our preacher for the day, um, he calls himself like Eh, mme moreri wa rona yo o ipitsang lucky uh, Laki Tisom Hiko would be standing up. Eh, mme ina ja go ele yone thuso um mohiko

tota mme ne se modimo ka na batla go bua le rona ka teng for the sake of so mme ka ntlheng ya batho a simolola go dira jalo so We are going to go to um, Amos 3, verse 7. re tla ya ko lekwalong la ga amose kgaolo e le ya boraro temana e le ya bosupa Which, which says, Surely God n- n- never does anything unless he reveals to his servants, the prophets. mme e buang e re modimo ga nke a ira sepe sa sa se senolelang baporofeti ba gagwe So, for everything that God does, He informs through the prophetic office. mme sengwe le sengwe se modimo a se dirang kana se a se re direlang o re bolelela pele ka baporofeta So it is left with us now to choose to walk with God through that medium which we have chose. Eh, mme be go tswa mo go rona gore a mme re tla tsamaya le thomo ya modimo kana se modimo a se re bolelelang ka baporofete kana nnyaa So in this office now, men do not speak their own authority or their own will, but they speak what God had said or revealed to them. mme mo thomong ya seporofeso motho ga a bue se a se batlang mme se modimo a se mo romileng Hence, we go into the time past where our reading is going to be found in Job chap- uh, chapter 24, verse 1. mme re tla tsaya dikgato re ya ko bogologolong re ya go bona lekwalo la ga jobe Job 24, verse 1 says, Eh, mo lekwalong la ga jobe chapter 24 verse 1 He says, While times are not hidden from God Almighty, e le ga go ntse jalo dinako di sa hitlhelwa- di sa hitlhiwe mo pele ga modimo why are not his people not knowing his times? Mme ke eng batho ba sa tlhaloganye dinako? So now you find that the prophetic office now is, is now um, um, a ladder between heaven and earth. Mme re bona gone gore kgang ya seporofeso ke yone leri bi- ga gare ga lehatshe le legodimo. Remember, it's, it's what the people chose that God must do. Mme o gakologelwe gore se ke se batho ba se kopileng. And hence also you find that the, the very same people who chose uh, humans as their intermediary, they fail to listen to the word of God through these mediums which they have chosen. bone batho ba ba kopileng gore go buiwe ka baporofete ke bona gape ba sa reetseng baporofete ga ba bua So God now uh, gives them their own choosing. mme modimo o ba tlogelela ditshwetso tsa bone So we also go also to the time of um, uh, King Saul, who was chosen by the people uh, after rejecting the, the, theo- uh, the, the process of theocracy which God created. mme jaanong be re tabogela gape jaanang yana re tswa go moshe re ya ga lekwalong la ga samuele re tsena ko go S- ko go kgosi saulo yo e leng gore jaanong batho ba ne ba kopa kgosi So it is us who, most of the, the time, we put God in between a rock and a hard place. mme ke rona gantsi ba re tsenyang modimo wa sepitlaganong Then we fail to eat from the plate which, which we, we, we, we instilled God to serve us from. mme re palelwe ke gone gore re tshegetse sone se re se kopileng mo modimong So now go to Job 24, verse 1. Re ntse re boela gone ko go Jobe 24 verse 1. It says that times are not hidden uh, from God Almighty, Ya re dinako ga di a hitlhwa mo boleng teng jwa Modimo kana ha- mo Modimong. but his people are in the darkness. They do not know what time it is. Mme batho ba gagwe ba mo lehihing ga ba itse dinako. And hence the book of Amos, 8, uh, Amos 3 7 says that Through the prophets, he reveals his secrets. mme ke ga re bonang ko go amose go teng ka baporofete o senola masa itseweng Uh, from uh, the beginning of humanity existence to the curtains closing for humanity. um go tswa ko ntlheng go ya ko phirimong ya lehatshe re jaaka re le itse go tla bo go tswaletse go ntse hela jalo So let us uh, go backward. a re tsamayeng gape re ikgate mothala how God's people in the past behaved re bone gore batho ba modimo ba ne ba itshwara jang mo so bogologolong that we may know how we behave. gore re tle re itshekatsheke gore gompieno re re itshwara jang But because one thing that I, I, I want you to know mme ke se batla gore le se tlhaloganye le se itse God's, at, God's people's attitude, or the attitude of God's people prior to the first advent of Christ, um maitsholo a batho ba modimo pele ga go tla ga ga jesu ga ntlha will be similar to the attitude of God's people towards the second advent of Christ. a tla tshwana hela le mo go tleng ga bobedi ga ga jesu So, by looking at their past, ga re lebelela kwa morago we are looking ourselves in the mirror. ga re lebelela matshelo a bone ko bogologolong tse bo re itibile mo seiponeng Are we together, church? a ra utlwela phuthego So, let us go to Ma- uh, Matthew chapter 2. Re ya ko go Mateo kgaolo ke yone eo ya bobedi. Uh, we, uh, we just read Job 24, verse 1. E re badile 24 verse 1 ya ga Jobe. Now, Matthew 2, verse 1, uh, it says, verse 1 to 7, it says, Le tla e bala mo Setswaneng. Now, after Jesus was born in Bethlehem uh, of Judea, uh, in the days of Herod the king,

So this, this is the scenario that the Word of God paints to us. e ke se tshwantsho se re se bonang mo legokong la modimo The very same people whom times are not hidden from, bone ba e leng gore legoko ga la ba hitlhela they are blind.
mme ba dihohu mo go lemogeng dilo And those who are supposed to be blind, they see.
bone ba tshwantseng gore ka bo ba le mo lehihing ke bone ba ba bonang Foreigners come from abroad Eh, ba ba tswang go sele ba tla mo lefatsheng la bone to inquire about s- an event which is supposed to, to have happened. ba botsa ka sengwe se se diragetseng mo lefatsheng la bone But while is the, the very uh, owners of the land are not aware of the, any event which has happened. mme bang ba lefatshe bone ba sa itse sepe se se diragetseng Because it's through the prophets, uh, uh, the laws which they held, because of the privilege they held. mme ke ka dikwalo tsa baporofeta tsa ne ba di tshwere They did not or know what was to happen. ba sa itse gore go tla iragala eng kana jang So,
even in our time, le mo nakong ya rona gompieno Have we been given a prophet to, to understand the days we are living in? a re ne re hilwe moporofeta yo o re tlhalosetsang gore re tshela mo malatsing a ntseng jang Do we, through the prophet that we have been given, understand our duty? a mme re tlhaloganya gore tshwanetse re ire eng Do we, through the prophet that we have been given, understand our responsibility? a re itse gore maikarabelo a rona ke eng ka dikwalo tsone tsa moporofetao Hence, we are also in the Jewish nation we're in. ke ka moo re bonang gompieno re le mo lehihing hela jaaka bajuta ka nako yone ya ga jesu Even heathens behave better than us for the little that light that they have. mme the ebile re gaisiwa le ke baheitane mme bona ba tshwere le sedi lennyane So these wise men from the east came to inquire, mme banna ba ba tswang ko botlhabatsatsi ba ne ba tsile go botsa from whence they knew what as we don't know um gore ba ne ba itse jang ga re itse but they knew that something has happened mme ba itse gore sengwe sone se iragetse but the jewish nation was in total sleeping uh, uh, during the day nnyatlhe mme bajuta bone ba ne ba robetse boroko kgo So let's continue. a re tsweleleng Times are not hidden from God Almighty, and God speaks through his prophets to reveal his secrets to his people.
ee modimo o ne a senolela batho ba gagwe masa itseweng But the people knew not the time of their visitation. mme batho bone ba sa itse gore o tla tla leng So let us go to Matthew chapter 11. ga re tsena ko go matayo 11 Now, this is now Jesus speaking about uh, the Jewish nation in relation to John, to John the Baptist. ehe jaanong ha ke ha jesu keresete a bua le bone a bua le bone mme a a ramelesetsa mo go johane wa mokolobetsi So he says, For John came neither eating nor drinking. Verse, verse 18, 11, verse 18. It says, For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. Eh, johane o ne a tla a sa je gape ebile a sa nwe mme ba re o na le matimone So, 1118 so the Jewish nation did not accept the ministry of John. Eh, mme bajuta ba ne ba sa amogela eh bodiri jwa ga johane wa mokolobetsi And hence, this very same John was sent to them as God's mouthpiece to them to prepare them for the first advent. mme johane a ro- a romeletswe gore a ba baakanyetse gore ba tlhaloganye go tla ga jesu ga pele But they attributed his work to Satan. mme e be ba re nyawa e o romilwe ke matimone While least it was the opposite. mme ena a romilwe ke modimo While least it was the opposite. ee mme a na a tswa a romilwe ke modimo Yes. So now it shows that the Jewish nation became now the representative of Satan. mme jaanong e be go raya gore bajuta ba simolola go

Jesus. ga ne ba amogetse johane nka bo ba kgonne go amogela jesu keresete So, in other words, mme ka mafoko a mangwe if you reject the
ga o gana moporofeti you won't accept God. ga o ka ko amogela modimo wa gagwe Are we together, church?
a re mmogo putsego Are we together? le reng amen re utlwe So, there's no way that you reject the messenger's message and you accept the God, the God whom he sent. o gana jang molaetsa wa moporofeta wa modimo mme wa amogela modimo wa gagwe So let us continue to see how the Jew, Jewish nation responded to God through these prophets. a re boneng gore bajuta ba ne ba nna ba amogela baporofeta ba jang so that we may find ourselves where we are in relation to them. gore re ntse re sekaseka jalo re kgone go bona gore rona re eme ha kae We are going to Matthew 21 25. Matthew 21 25. re ya ko go matayo 21 verse 25
Now, this is now Jesus speaking to the Pharisees, the, the so called leaders, if you will. Eh, mme ha Jesu Kriste o ne a bua le Bafarasai ba ne e le bone baruti. And he says, A ba bua a re, The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? a ba botsa gore kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa modimong kana e tswa mo mothong. So, you know, these Pharisees were uh, learners of the law, uh, educated in, in, in, in the, the scrolls, if you will, the PhDs of their day. ke gore ba ba farasaine le bone ba mantswitswidi ba molao le tsotlhe tsa tse di buang ka dikwalo but yet they failed to see the spiritual. mme ba ne ba palelwa ke go tlhaloganya tse tsa mowa And they reasoned among themselves, saying, mme ba bua ba re If we say from heaven, ga re ka re go tswa ko legodimong he will say to us, Why then did you not believe him? o tla re botsa gore ke eng re sa mo dumele Verse 26. 26 se be e tswelela e re But if we say from men, ga re ka re mo go tsweng mo bathong we feed a multitude for all count John as a prophet. ra tshoga ka gore batho botlhe ba bona johane e le mo- e le moporofeti 27. So they answered Jesus and said, We do not know. mme ba araba ba re "Ah, ga re itse
So they said, If we, if we say it was from heaven, he will say, Why did you not believe him? bona ba botsa o na ba ba nna ba ntse ba bua ba re ga re ka re ga ke a le godimo o tla re botsa gore re paletswe ke eng go mo dumela So, in other words, the Jewish nation rejected the prophet who was sent to them. mme ka magoko a mangwe re tla re bajuta ba ganne moporofeta yo neng a rometswe ko go bone And hence they rejected the very same God they are professed. mme ka go raya jalo e be go raya gore ba ganne le modimo wa bone Question potso Are we trading on the same ground? a mme re tsamaya mo dikgatong tse di tshwanang Because if we do, ka gore ga re- ga e le re go ntse jalo We are going to uh, fall in the same snare re tla bo re wele mo sekgoping se se tshwanang and end up rejecting God Himself. e be re helela re ganne modimo Are we together, church? a ntse re mmogo So we look at the past ga re belela ko bogologolong to understand the future. re lebelela bogologolo re tlhaloganye isago The past re lebelela tsa maabane is the mirror of uh, the, cu- uh, the current. e ke yone seipone sa gompieno So, c- as an individual, mme re- ga re le mo bongweng jwa rona look at yourself. itshekatsheke kana o itebe Find yourself where you are o ipotse gore wa ga kae in the midst of all this uh, corruption. ga go senyegile jaana gore wena o eme ga kae Now, Jesus mme anong jesu
He did not lose patience. Ngathe na le pelotelele. He knew what was going to happen, but he still exercised patience, still knowing the results. A itse gore go tla iragala eng ko phelelong mme a ntse a le pelotelele hela. So,
after the Jewish nation rejected John, Morago ga gore ba gane Johane, he came to them himself. o ne a tla ka boene.
So we are going to go to Matthew 23. re be re tsena mo go matayo 23 Now, Je- now Jesus now is now summarizing their destiny. jaanong modimo kana jesu keresete anong a ba sobokela gore ba ko kae So in the midst of all what they did, um ga gare ga tsotlhe tse ba di dirileng now he's now
He said about the future outcomes. o ba bolelelano gore ka moso ga go tla go ntse jang Uh, Matthew 23, verse 37. ga re ya ko gone ko go temana 37 He says, Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets a re jerusalema jerusalema ene yo o bolayang baporofeta and stones those who are sent to her. a ba a kgobota batho ka maje ba ba rometsweng ko go ene How often I wanted to gather you children together ke ne ke batla go le kae gore ke nne ke le kgobokanye banaka as a hen gather her chicks hela jaaka koko e kgobo e e lama dikokwana tsa yone under her wings.
ga tlase ga diphuka tsa yone But you are not willing.
mme le sa batle Verse 38. 38 bere So your house is left to you desolate. mme yaanong ntlo ya lona e tlogetswe are desolate e le tota For I say to you, you shall see me no more till you say, verse 39, 39 e be re yaanong ke a lo raya lo tla se ke le mpone go itlheleng lo re Blessed he- is he who comes in the name of the Lord. go sego ene yo o tlang ka leina la modimo So now Jesus is saying, jaaka ke ne ke bua You rejected John, le kganne johane then you rejected me. e be le nkgana There's nothing more that can be done to you. a tota ka tlhola ke le reng yaanong le padile For you do, not, you do not know the hour of your visitation. mme ga le itse nako e e tlang So it comes, it comes down to us. yaanong e tla ko go rona jaanong It, it began with them, e simolotse ka bone it finishes with us. e hela ka rona Have you been given a prophet? a re hilwe moporofeta Have you been given counsels a re hilwe dikgakololo which we are rejecting, whether directly or indirectly? tse e le gore ra di gana e le gongwe go gana ka mabaka kana re gana re papametse
In 1844, ka ngwaga wa 1844 God raised a movement um modimo o ne a simolosa mo phuthego kana mogwanto an Advent movement. e le yo o tshwanetseng go tla gabobedi ga ga jesu keresete And within this movement, God raised a prophet among us. Eh, mme mo bokopanong jo modimo a a a re tlisetsa moporofeti in the prophetic office mo yone ofising ya boporofeti because in every generation ka gore mo a nakong tsotlhe God always does the same thing to his people. modimo o nna a ira mo go tshwanang mo bathong ba gagwe But unfortunately, his people always um, respond the same. mme ka maswabi batho ba gagwe ba nna ba fetola ka mo go tshwanang Now, this prophet now wrote counsels to the church moporofeta o o na kwala dikgakololo a di kwalela phuthego about uh, future events A di a kwala ka dilo tse di tla diragalang mo isagong how they should live, gore ba tshele jang how they should relate, ba ah, ba tsalane jang how, sh- how they should work, work, work with God, gore ba bereke jang le modimo how should they should prepare for the coming of their Master Himself, Christ. gore ba ipaakanyetse jang go tla ga bobedi ga ga jose keresete But, but hence the response is the same as it was before. mme Nnyaa, phetolo kana go tsa- tsibogela dikgakololo tse go tshwana le bogologolo hela. The prophet is being stoned Moporofeta o ntse o kgobatsetswa ka maje direct, indirectly. mme gongwe ka mabakanyana a re atleng ra ne ra ahe. The counsels which have been uttered by the prophet from God Eh, mme dikgakololo tse di tswang ko moporofeteng o are lightly esteemed, if not entirely disregarded. eh, mme di a tle di tsewe loleya ga e se gore gongwe re- batho ba ile ba di kgapela ko ko thoko tsotlhe hela di ntse yalo Hence, the church is found with its pants down even during crisis. Eh, mme ke ka moo bona gompieno kereke e ntse jaaka e ntse gore e nna hela go paela hela malatsi otlhe every crisis which uh, uh, the world brings or which Satan uh, brings to the world. eh mme mathata otlhe a a tlang mo lehatsheng kana satane a tlile ka satane The church has no solution for anything that is o happening. hitlhela e le gore yaanong phuthego e tshwarwa kwa le kwa le yone ga e itse gore e ka araba e reng What counsels have we been given by God through the prophet? Re hilwe dikgakolodihi ka mo porofeteng yo. We must get our dice in, the harm- in, in, with, in harmony with God. E ga te re re hilwe e nngwe e tshwanang le go ja gore re je yang gore mebele ya rona e nne e nonogile. Salvation, salvation is not in a diet, salvation is in Jesus. But Jesus has to get hold of us. Eh mme tota gone eh Poloko ga e mo dijong, e mo go Jesu Keresete.
But if our dad is not right, we are, go- it's going to be, we are going to find it impossible for us to hear God. Mme ga re sa je sentle, ga re na kgona go utlwa Modimo. And the second counsel is we should now prepare to live outside the cities. Ya bobedi e be e re bolelela gore re ipaakanyetse go tshela kwa ntle ga ditoropo. But hence, all of us are in the cities. Nya mme re ntse re gano rotlhe. And some of us are not even planning to move out. wa itse re bile re ntse moruti o tsididi tota We have reached our destiny. ko re gorogile ko kanana But th- this is what the, coun the counsels which have been given by God through the prophet. ko re ga modimo a re tswara re nya re santse re ta- re tata re tswa What other counsels have we been given? re hilwe e gape kgakololo The issue of buying and selling is going to be very, a very serious one. Eh, kgang e ya go reka le go rekisa e tla nna e leng gore e tlhoahetse tota Therefore, we should make our own provisions. mme re tshwanetse re re tsibogele go simolola go itse go go itirela tsa rona dijo Are we hearing that counsel? a mme ra tere leme No, we are in heaven. nnyatlhe
re mo legodimong We even have future plans wa itse re bile setse re baakanyetsa le 30 years ga re tswa gana without even God in the equation. ko le modimo re sa mmotsa Secondly,
ya boraro I mean, thirdly, I mean, yes. We are told we should be uh, missionary workers. ga twe re nne baboledi ba lehoko Missionary. Yes.
So wherever we are, within our professions, we are missionaries. Eh, gone ko re teng ko re berekang teng re ba re batho ba santse re ka ba re gasa lehoko But are we doing that? a mme re dira jalo No.
o tlhela go le gantsi re sa dire If, it, if a survey could be done in our workplaces, ga ne go ka iriwa gongwe ditshekatsheko mo ditirong tsa rona our colleagues being asked what kind of person we are. ga ba ka botswa gore bona ba re berekang le bone gore o motho ke motho o ntseng jang Some of them will be surprised that we are, we are Christians. bangwe ebile ba ka tshoga ba utlwa gote o mokeresete
Our servants at home, um ba ba berekang kwa malapeng a rona Do they see the light of Christ in us? a mme ba tla ba bone keresete mo go rona Or, or they see another image which is contrary to our profession? gongwe ba bona satane Are we together, church? All this is because we are failing heed the prophets. mme kgang kgolo e le gore re gana go go utlwa le go kwela moporofeta And I'm afraid we are reaching a point whereby our houses have been desolate. Eh, mme ga re kgakala gore matlo a rona a nne matlotla So in closing, mme ga ntse setse re soboka I recommend to you to read this book. Eh, ke na le buka ke eno gano ke a le ke a le bapaletsa
Great Controversy. e bidiwa gote great controversy At least, if you can't read it, tshukatshukano e kgolo ga o paletswe ke go bala read the first chapter o bale botoka ya ntlha hela ah, tema- kgaolo because it entails things which are going to take place. nyame le bale yotlhe le seka la itsapa um ebile ga o badile ya ntlha e tla bo e go rokoditse mathe

What to do in the end. ya re yaanong wena o tla irang ko phelelong So this is an indivi- individual uh, work. e kgang ke ya mongwe le mongwe wa rona So don't look at if the church is following uh, the Bible or the spirit of prophecy. Eh, o se ka wa ipotsa gore a phuthego e ntse mo seporong kana ya mo seporong Don't wait for a mandate from the conference o se ka wa leta gore conference ya reng or the SBC.
kana gore sbc ya reng Your, your salvation is your salvation alone. Tshwa-
eh poloko ya gago ke ya gago o le esi The Jewish nation rejected John, eh bajuta ba ne ba gana johane they rejected Christ, ba gana le jesu keresete We have been sent a prophet. Eh, re romeletswe moporofeti Are we going to reject him a re tla mo gana and rejecting God a mme be re boa re gapa re gana le modimo is up to us.
eo tota ke tshwetso ya rona ka bongwe jwa rona May God bless the reading of His word. a modimo a segogatse palo ya legoko la gagwe